Pênasîna hebûna jinan a biriya mêran bûye yek ji rêbazên ku newekeviyê kûrtir kiriye û jinan di serenserî dîrokê de kiriye kole. Ev pênase di her erdnîgariyê de xwe bi awayên cuda nîşan dide. Yek ji awayên herî ber bi çav çanda Satî ye ku li Hîndistanê wekî kevneşopiyeke hindî tê zanîn. Satî xwedewendeke li Hîndistanê ye, xwedewendeke hezkirî, bihêz, enerjîk, afirîner û dilsoz e. Lê ji karaktereke erênî veguheriye karaktereke neyînî ya pasîf. Peyva Satî ku ji hîndûîzmê tê, tê wateya jineke rastgo, bi exlaq, Hak û bawermend, li gorî çanda kevneşopî ya hindî û baweriya hindî jineke jinnebî bêbextî û xizaniyê tîne û gunehkar tê hesbandin. Ev jina jinnebî li gorî çanda Sati yê dev ji hemû nîmetê li ser rûyê erdê berd e û di mebedeke olî de xwe veşêre an jî wê bi hevjînê xwe yê mirî re bi zindî were şewitandin. Ev kevneşopiya ku di rastî de kiryarekî dij mirovahiyê ye dîroka wê vedigere piştî zayînê, Bi çar sed sala, di sala hezar û heysed û şêst û yekan de pêkanîna Satiye li serenserê Hîndistanê hate qedexekirin. Piştî ku Hîndistanê di sala hezar û neh sed û çil û heftan de serxwebûna xwe bi dest xist, kevneşopiya Sati neqanûnî îlan kir. Mahatma Gandî, rêberê rûhanî û parêzvanê mafê mirovan ê Hîndistanê jî ji bo ji holê re kirina kevneşopiya Satiyê xebitî. Lê îro kevneşopiya Satiyê hîn jî her çend kêm caran li hin deverên gundewarî yên Hîndîstanê Kurdistanê tê pratîkkirin. Ev kevneşopî ne di wateya pêkanîn de lê di wateya jiyanî de li serenserê cîhanê ji ber pergala mêrdewlet li ser hemû jinan tê ferzkirin. Li çar parzemînên cîhanê bêyî ku reng, ziman û baweriya ji hevdu cuda bike jinan dixe di bin dorpêça xwe de. Bi navê kevneşopiyê civakî bi pîvanên exlaqî ku ev jî li gorî berjewendiyê mêr hatine xezkirin jiyanek bi rengê kole darî li ser jinan tê ferzkirin. Hişmendî, feraset û bîrdoziya mêr dewlet ku îro xwe bi navê modernîteya kapîtalîzm pergal kiriye, bi reng û navên cuda xwe li ser jiyan û tercîhên jinan ferz dike. Rêber Abdullah Ocalan di peyama heştê Adarê ya îsal de bal kişand ser kevneşopiya Satê û rastiya jinan. Rêber Abdullah Ocalan ji bo ku jin bikevin di ferqa hebûn û wateya xwe de ev pênase kiribûn, Pîrozî ya jinê ye. Jin bi xwe gerdûn e. Mêr jî stêrkek e, ji rê derketî ya derdora vê gerdûnê ye. Jin ziman afirand û ji bo cara yekem bi zarok re axivî. Dahênera çandê jin e. Dahênera civakî jî jin e. Pîrozî û xwedewendî jî ya jinê ye. Min ji bo jinan tewriya rizgariyê pêş xist ku ji çar qadan pêk tê. Her wiha Rêber Abdullah Ocalan dibêje, Çand û kevneşopiya satî heye. Di çanda satiyan de jin dixin nav agir û dişewitînin. Dema ku ez behsa çanda satî dikim ez bala xwe didim ser wê rastiyê. Divê hûn bi vê çanda têgihiştinê re şer bikin. Di vî warî de kêmasî û nakokiyên we hene. Xwe ji van kêmasî û nakokiyan rizgar bikin. Bi vê peyamê Rêber Abdullah Ocalan berê hemû jinên cîhanê carekî din da têkoşîna hevpar û komînal.